Nah, pada bagian nang ketiga ini, panulis menceritakan kisah seorang raja yang memiliki wilayah kekuasaan nang luas dari daerah Balakh. Di manakah sidini badiam? Maka di situ ada ampat puluh parang wan tungkat amas mangiringi dan manjagai sidin di muka belakang. Nah, nama sidin adalah Abu Ishak Ibrahim bin Adham. Insyaallah pian-pian suah mendengar nama sidin nih. Tapi mungkin untuk kisah perjalanan spiritual sidin tuh kayak apa, mungkin ada di antara nang belum tahu, termasuk ulun pribadi. Jadi di buku nih dikisahkan Bahwa suatu hari sidin tulak baburu. Urang bahari tu kan kabanyakan hilingnya baburu. Ya kawa disambat lah baburu ni adalah hubi para raja-raja. Nah tulak lah rumbungan Ibrahim bin Adham ni nih ke area nang sudah ditantuakan. Sakalinya di tengah jalan, Sidin mandangar ada suara bisikan kaini nah. Oh Ibrahim, apakah sagan ngini haja ikam diciptaakan? Apakah hanya baburu ni haja ikam disuruh? Kada sagan ngintu ikam diciptakan wan kada tindakan ngintu wara ikam diparintahakan, ujar suara tadi. Nah, mbah tu takajut ai Ibrahim nih pamulaan mandangar. Tapi makin bingung wan taguncang hati katika sidin itu baulang-ulang sampai tiga kali mandangar. Manda gupai dada sidin. Tatangis lajur ketika sidin manyadari wan mayakini itu adalah pesan dari Ilahi Rabbi. Turun langsung sidin dari kuda. Muncul niat handak maninggalakan kerajaannya. Sidin pun kemudian tulak manamui seorang pangambala. Nah, sasudah tatamu lawan pangambala, hurupi sidin kuda wan pakaian nang dipakai, lawan baju wol sederhana ampun pengembala sagan sidin pakai. Wayah saat itu jua, sidin bujur-bujur manjalani sebagaimana seharusnya manusia itu diciptakan menurut sidin. Nah luar biasa benar nih sidin nih. Dari awalnya adalah seorang raja, rela aja sidin tinggalakan kepangkatan dunia tuh lawan kepangkatan yang mulia di sisi Allah. Nah setelah menceritakan riwayat singkat di atas, penulis kemudian menyebutkan beberapa guru-guru mulia Ibrahim bin Adham Di antara guru sidin tu ialah Sufyan Ats-Tsauri wan Fudhail bin Iyad. Kaduduanya adalah seorang ulama dan ahli sufi terkemuka dalam Islam. Pantas saja akhirnya sidin ni menjadi seorang nang memiliki makam nang harat dalam perjalanan spiritual sidin. Bahkan diriwayatkan, sidin ni dimuliakan oleh Allah dengan karamah nang ucapannya kawa dipahami oleh sebagian binatang. Nah contohnya haja seperti sidin waktu duduk di higa sungai Tigris. Sidin saat itu sambil manjahit jubah sidin nang sudah usang, ya bisa dikatakanlah sudah kada hanyar lagi. Sakalinya Jarum sagan manjahit tadi gugur ka sungai. Batoh, ada urang nang malihat kejadian itu, kamudian baucap, Ho Ibrahim, ikam tu sudah manyia-nyiakan karajaan duniawi nang agung. Wahini pang, napa nang ikam dapatakan sabagai balasannya? Nah, kamudian Ibrahim bin Adham kada langsung manjawab urang tadi. Tapi sidin malah manunjuk ka arah sungai sambil basuara, Bulik hakam jarungku! Kada lawas imbah baucap kaya itu, kaluaran saribu iwak ka parmukaan sungai. Mamasingnya maingkuti jarum di muntungnya. Lalu malihat ngintu. Ibrahim bin Adham bakata, Aku handak jarumku haja, ujar sidin. Sakalinya datang saikung iwak halus nang kalihatan lamaah mangapit jarum Ibrahim tadi. Lalu sidin mulai malihat ka arah urang tadi, urang nang manakuni tadi, sambil baucap, Ngini adalah hal nang paling kacut. nang kudapatakan sabagai balasan dari kaputusanku maninggalakan karajaan Balakh. Salabihnya ikam sama sakali, ujar sidin kada tahu. Masya Allah lih, luar biasa banar karunia Allah sagan urang nang maninggalakan kasanangan dunia nang samantara nih demi mandekat lawan sidin.

Nah itu jer sidin kegelisahan nang membawa urang nang merasanya handak mencari hal nang lebih bearti wan bemakna. Adapun puncak dari segala itu adalah pancarian Tuhan. Setiap manusia memang menyembah Tuhan. Tetapi kada setiap manusia ujar sidin berusaha untuk mencarinya. Bujur aja Tuhan. Tapi kebanyakan dari manusia ujar sidin Kada lagi balajar manganal Tuhannya, sahingga keimanan dalam jiwa nih kada tapi manis banar jadinya. Padahal pokok terpenting orang nang batuhan adalah keimanan. Nah, itu jer sidin nang saat ini malanda dunia kita hari ini. Lalu sidin ngisahakan tentang para rektor nih Universitas Amerika Serikat nang bakumpul dalam sebuah forum lalu ada seorang doktor nang bangaran Benyamin

Sidin manyimpulakan bahwa sabujurnya kada lagi wahini pangatahuan nang dibutuhkan banar karana orang-orang telah mamilikinya. Kamanusiaan nih ujar sidin sedang mambutuhakan nilai-nilai spiritual. Nah, oleh karena ketidaksadaran akan ranah spiritual inilah maulah masyarakat kita khususnya di barat. Ujar sidin dewasa ini marasa kosong wan seakan kada terpuasakan. Selalu marasa kurang ja taros. Padahal inya sudah beisi rumah, kandaraan, mubil, bini nang bungas, dan lain sebagainya. Bahkan ada nang marasa jenuh nang berkepanjangan sampai ada nang depresi lalu bunuh diri. Nauzubillah. Han, memang manusia ini memiliki sebuah kecenderungan ujar si Den untuk menyukai kesenangan wan kenikmatan dunia. Itu tuh adalah hal nang manusiawi. Tapi jangan kada ingat bahwa kita juga pada dasarnya beisi sebuah naruli yaitu naruli alami nang handak mencintai lawan kebahagiaan nang abadi. Itulah ranah cinta kepada sang ilahi Rabbi. Namun di dalam Islam itu sudah jelas dah. Jauh sebelum penelitian ilmuwan wayah ini ada sudah Allah itu memadahi bahwa penciptaan makhluk nang beakal itu adalah sagan beribadah menyembah sidin. Adapun ayatnya berbunyi wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu pang dah fitrah jin wan manusia. Bila inya kada menjalanakan hidupnya sesuai fungsi dan tujuannya, inya akan menemui masalah. Dalam hal ini menurut penulis adalah kekosongan jiwa. Jar sidin pulang, penyebab nang krusial penyakit ruhaniah masyarakat dewasa ini disababakan karena urang-urangnya baambisi banar mamanuhi sunyaan kainginan biologis, tapi kada ingat lawan kabutuhan psikologis. Padahal. Kebutuhan biologis nang sifatnya fisik tadi nintu kada pacangan kawa terpuasakan pabila dimensi psikisnya dikasampingakan. Jadi antara kaduanya tadi tu harus seimbang ujar sidin. Nah bila kita tarik ka kisah spiritual journey-nya Ibrahim bin Adham tadi, maka sidin sudah malajari kita.

Kaya kisah Ibrahim di pamulaan tadi, imbah sidin ninggalakan kakuasaan sidin sabagai raja, akhirnya sidin diberi Allah kamampuan bapandir lawan iwak. Nangitu ujar sidin hanyaram sabagian kecil dari balasan sidin ninggalakan kegalamuran dunia. Nah, sebelum ulun satup serial membaca akan buku neh, ada quote menarik nih dari Bab yang katiga nih, yaitu kata-kata bijak dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah mana sidin menggambarakan orang-orang nang miskin akan nilai spiritual dalam kehidupannya. Ujar sidin, anda maksudnya orang nang jauh dari agama, jauh dari nilai-nilai spiritual. Menjadi orang nang sakit di tengah kesehatan, orang yang miskin di tengah kekayaan.

Demi mendapatkan ketenangan jiwa, sidin rela untuk menanggalkan kekuasaan sidin dan menjadi seorang nang dikasihi oleh Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini, apa yang kita dengar pada hari ini bermanfaat bagi ulun pribadi dan pian nang mendangarakan. Kita sama-sama belajar. Jadi bila kiranya ada hal-hal yang dirasa kurang,